A laming nongo pe omako kany pe obolo omako kany nongo myero obol pa boss me keken nongo myero obol pa mapen duci keken ngo do you understand the word bloggers do you understand what they are doing ticgi me poko kwena kono maracce nyo maberne ticgi me pokone yamo in dong imito bedo i kama acel-li keken pingo? Lutela gin ni kum gi ngeyo ni joni tic gi me poko kwena that is why gi goyo cim wa ijal bin kany imak gin ibol iyamo ki ngeyo ni latin moni ticce no me bolo ngo me poko kwena iyamo in dong imito ki bol megi keken pengo Na in ikeco ka ibolo pa lawoti pingo? Wun fans, wun wun lubol kwi, wun wukeco pingo ka uneno ngeto moni kam moni, ka uneno ngeto moni kam moni, wukeco pingo? Why do you encourage a bloody politic in northern Uganda? Acholi pingo pe waniang kodi lok mo ni peace in northern Uganda ni? Why are not we not friendly?

In macalo latin moni, ka idonyo i daa ata, ibibedo nining? An aloko ki evident, nena atut. Atut guyete, gulanye gin ni boss mego tim. Abedo ryek pe adonyo iye. Ka mo gin obedo ka ywana ni myero adony iye, ento pe adonyo. Nen, Gilbat olanya, jo-nu olanye guyette kit mo keken. Macalo latin maryek, bed ki wic ma tiu. Tek inen daa moni tye ka timme i kin lunyodo madongo, donyo taking side, rac rac mo ma konnye peke. Neno dong ato. Pe gudagi ni Bosmic? All these people working gin i boss me gini kumbedi ma gin tye luremi weng gudaa ki boss me. Now an macalo latic nyo an macalo latin i kam pa boss me go team wun umiti an adaa i kin kin adonyo i kin daa pa boss me gini ma pen duzi pe go. I'm very bitter right now. Dano tye acwala message laming oloko tere okono timo now this is a joint campaign ka in inena i kam pa ma pen duzi Noah pe ka representative government otim kunu. Ka ngeto moni oa ki camp pa pa Mapinduzi ocito bot government otim. Noah pe tye a representing Mapinduzi kunu. Pe wungeyo politik. Ka pe ingeyo politik ling o mot jo ma obitimo bitimo. In bed mot mat nyoka medde ki kwoni. Loyo yeto dano. Omito en kare cwalo lok lapiny lapiny, aa nyeri dong oloko tere o, nyeri kono ngo, kono acam ngwinya, kono anga gutimo ngo, Night Republic pe watye ka neno ingetwu do, wun aye wupeya nenone, Boss Mick en ni kome tye ka nenogi, ngo marac kwedwu? Acholi pingo pe wakwanyu lok me nyeko, cac ki col cwiny marac tutwal-li, Politic me primary election-ni dong myero pe gubed politic mo ma kelo nywene nywene. ma kelo adegadega ma diki ma ka praimari oke- okato ni tap nongo myero jo mukene odong ma nongo pwonyo kaka ma penduzi ber bos miyo tim ber gin weng tye i praimari election jone weng acwali what should we do this is a praimari election omyero wakel adegadega mo ma dong kelo wa to i iye What is wrong? Adega adega marac me col cwiny marac tutwal ma imito ni ngeto moni pe ongol wa kam pa lawote ni. Adega adega ne do oa ki kwene? Oa ki kwene? Wangeyo ni ka primary otum ni tap, primary ka otum ni tap, ka ma Penduzi okato, ka Bosmik okato, nget mukato-ni nongo nget acel mudong i Berubwi ki lawote. Wangeyo Bosmik-ke calo mobilizer madit ma romo mobilizing for ngeto mo keken i Northern Uganda kany. Ka opoto, mobilizing for, for, for, for other NRM flag bearers ma tye-ni. Ka ma Penduzi opoto, bene konyo dano ki mobilizing for nget mukato-ni. En aye politik ma wan watye iye. Pi politik me adegadega me nyeko matut ma wun Acholi wun wutamo-ni, en oweko dano poto i peko-ni. En aye oweko dano poto i peko, Acholi ma tye i coco media. A, anyira laming, nyutte wii kono tim ngo, tim ngo, tim ngo. Adde en ka ipoto i peko nongo gin peke, nongo Acholi-ni peke. I have understood politics very well, ngeto mo keken ma romo nyweno wiya peke.